Éiert mer da lo gläich bei d'Resultater vun eiser éischter Phas kommen, wollt ech nach eng Kéier profitéieren a froen zu de Regionalforen. Do war zum Beispill zu Déifferdeng, Madamm Racel-Rasch, wéi hutt Dir dat empfonnt, de Regionalforum bei Iech? Soll ech Iech elo ganz éierlech äntweren? Wann ech glift, wann ech glift. Schrecklech iwwerraschend, well do war ech elo net vir drop virbereet an d'Madame Bouferding war schrecklech léif an et waren nach aner, ech hunn dat elo virdrun erzielt, aner Buergermeeschterkolleegen. Ech war e bësse verluer, muss ech soen, awer ech hunn d'Initiativ ganz flott fonnt an ech sinn och mat op den Dëscher ronderëm gekreest, mee ech muss soen, ech hunn awer vu ganz ville Saachen net ëmmer alles verstanen. Wéi gesäit. Wann Der esou nei iergendwou erakommt, ech denken, also politesch Verantwortung droen heescht jo och léieren all Dag. An ech war do wierklech just am Ufank. Här Haagen, wéi war dat da bei Iech zu Dikrech? Regionalforum. Wéi ëmmer gutt. Nee, dee Prozess, deen ass wäertvoll. Ech hunn, ech war jo op där éischter Versammlung, wou, loosse mer soen, d'Leit alleguerten derbäi waren. An duerno war dat zu Dikrech. Ech denken, datt ganz vill Leit sech do afonnt hunn, matgeschafft hunn. An wat ech positiv fonnt hunn, dat ass, datt een theemespezifesch konnt matschaffen. Dat heescht, et konnt ee sech eraussichen. Esou hunn ech et och op jidde Fall emol verstan. Ech weess net, ob dat herno am Prakteschen esou ëmgesat ginn oder esou geklappt huet, mee datt een och theemespezifesch do ka sech abréngen, dat hunn ech, dat hunn ech ganz flott fonnt. Gutt, merci. Esou, elo komme mer dann, elo komme mer dann bei d'Presentatioun vun de Resultater vun der éischter Phas an dofir ginn ech d'Wuert dann elo weider un de Pascal Husting vun der Equipe Assidu. Merci. Ech hat geduet 15 Minutte giffen net duergoen, mee et si schonn esou vill Saachen hei ugeschnidde ginn vun deem wat d'lescht Joer gesot ginn ass an an eng nei Luucht an eng nei Lut bruet ginn, datt et nawell ganz interessant ass fir deen dee Bléck elo no hannen ze maachen. Jo, also ech, ech probéieren en Iwwerbléck ze ginn zu Konklusiounen aus engem Prozess, dee virun, haaptsächlech virun engem Joer stattfonnt huet. Et ass e Prozess, dee war mat, op villen Niveauen huet en sech ofgespillt. sou dass et, meng ech, an enger Presentatioun vu 15 Minutte schwéier gëtt, fir elo deem Ganze gerecht ze ginn. Dat heiten ass, also wat mir beoptraagt gi sinn ze maachen, ass kee Rapport d'évaluation, mee dat ass en Aarbechtsdokument, en Dokument, wou et drëms geet, eng Basis fir déi nächst Phase an der Ausschaffung vun engem neie Gemengegesetz, am Fong déi Basis ze leeën. Dat heescht, Alles wat an der éischter Phas gesot ginn ass, do ass näischt falsch an näischt richteg. Dat sinn Ausdréck, déi an engem gewësse Moment gemaach gi sinn an déi eben elo, mat deenen elo probéiert gëtt weiderzeschaffen. E puer Remarken zur Terminologie. Et gëtt vun engem participative Prozess geschwat an den Här Biancalana huet dat och elo grad schonn erwähnt. Participatioun ass e bëssen e Schlagwuert, mä mir hunn do ganz kloer verschidden Niveauen. Mir hunn en informativen Niveau, wou een am Fong geholl, wou d'Parties prenantes informéiert ginn. Si kréien Informatiounen. Mir hunn en zweeten Niveau, scho méi déif ass, dee vun der Consultatioun, wou d'Parties prenantes ëm hir Meenung gefrot ginn. An dann hu mer en Niveau vun der Concertatioun, wou déi Notioun vun Intelligence collective spillt, wou e Grupp vu Leit, Zesumme schaffen an zesumme Positiounen, Propositiounen ausschaffen. An dann deen déifsten Niveau, dee komplizéiertsten Niveau vun der Participatioun, dat ass dee vun der Co-Constructioun, wou am Fong geholl Autoritéiten d'Parties prenantes invitéieren, fir an de Prozess vun der Co-Décisioun mat eranzeklammen. Et ass relativ kloer, dass déi éischt Phas, vun dem Prozess vun der Refonte vun der vun der Loi communale. Dat ass en, dat war eng, e Prozess, deen, deen souwuel Elementer vun der Concertatioun huet, Leit zesummebréngen, fir eppes zesummen ze entwéckelen, mee wou och gewëssen Ouverturen zur Co-constructioun eventuell méiglech sinn. An dorops komme mer herno nach. Jo, schnell eng Kéier d'Chronologie. Et ass scho e puer Mol ugeschwat ginn, mee ech mengen, do ass eppes remar, zimmlech Remarkabeles geschitt. Virun engem Joer ass et ugaangen, quasi op den Dag virun engem Joer, mat engem Kick-Off-Event. Dunn sinn déi sechs Forums régionaux'en gemaach ginn. 400 Participanten, Mandatairen, Gemengepersonal, 93 Gemenge vun 102 waren dorunner bedeelegt, hu matgeschafft, wat en extrem héijen Taux ass. Eng Enquête en ligne ass gemaach ginn, wou éischter esou eng Enquête de satisfaction war, mee mat engem remarkablen, mat enger remarkabler Zuel vu Participanten. An dunn als lescht, als lescht Etapp en Atelier citoyen. Menges Wëssens ass sinn dat doten Zuelen, wéi se ganz seelen hei zu Lëtzebuerg am Kader vun engem politesche Prozess, wéi se erreecht gi sinn. An ech mengen, dorops kann ee mat Sécherheet bauen. Ier, bon, mär sinn gefrot gi fir déi Contributiounen aus der éischter Phas, fir déi ze analyséieren. Dozou e puer Aganksbemierkungen. Fir d'éischt emol, et ass eng Analyse à froid gewiescht, ganz einfach, well tëschent deem Zäitpunkt, wou déi Evenementer stattfonnt hunn, an der Analys si e puer Méint vergaangen. Wat natierlech mat sech bréngt, dass déi Stëmmung, deen Zäitpunkt, an deem villes vun deem gesot ginn ass, wat an der éischter Phas gesot ginn ass, déi Stëmmung, déi ass vläit méi schwéier ze beschreiwen, wéi wann een dat elo à chaud Ging maachen, ne? An ech mengen, wat een haut hei héieren huet, ënnersträicht och d'Wichtigkeet trotzdem vum Kontext. Villes, wou d'lescht Joer gesot ginn ass, notamment zur Transformation digitale, do mierkt een, dass e Joer drop, voilà, do huet een E Joerzéngt quasi ass een, huet een, huet een accéléréiert. Dat heescht, de Kontext vun esou Aussoen, wéi déi wou hei gemaach gi sinn, de Kontext ass ëmmer wichteg. Et waren oppe Froen, Froen, nach eng Kéier, wou et keng richteg a keng falsch Äntwerte gëtt, mee wou awer e ganz staarkt an e ganz differenzéiert Stëmmungsbild entstanen ass. An ech mengen, och e ganz wichtige Punkt hei ass, a fir wann een op déi dote Phas zréckkuckt, do huet d'Fro, ob een Elementer dovunner an den neie Gesetzestext eranhëlt oder iwwert aner Weeër probéiert, domat ëmzegoen, déi ass Komplett op, dat heescht näischt vun deem, wat zu deem Zäitpunkt während der éischter Phas gesot ginn ass, heescht noutgedrongen, dass et an engem Gesetzestext reflektéiert gëtt. Do stinn natierlech ganz vill aner Moyenen a Mëttele vun der politescher Aktioun zur Verfügung. Déi Analys, déi mir gemaach hunn, déi huet sech, déi ass ausgaange vun de Forums régionauxen. Do waren eng 1.400 Contributiounen sinn do gemaach ginn, 1.400 Suggestiounen, Iddien, Propositiounen, Analysen, wat relativ eng grouss Mass ass vun Informatiounen, fir ze schaffen. Mir hu probéiert, déi Contributiounen no Themen ze sortéieren, mir hunn eng Mise en perspective gemaach via déi d'Resultater vun der Enquête en ligne. Mir hunn och natierlech gekuckt an deem Atelier citoyen, wéi eng Aussoe sinn do gemaach ginn, déi entweder dat wou an de Forum régionauxen erauskomm ass, déi dat verstärkt, déi dat vläicht an en anert Liicht setzt. An dann hu mer probéiert an deem Rapport och fir ze problematiséieren, fir sech d'Froen ze stellen, jo wat ass domadder gemengt, wat kéint ee regroupéieren, wéi eng Optioune kéint een hei eventuell envisagéieren. Do sinn dann véier grouss Bléck dobäi erauskomm, Bléck déi trotzdem och scho relativ, wou mer probéiert hunn, e relativ staarke Alignement mat der Struktur vum aktuelle Gemengegesetz ze hunn, ganz einfach well mer e Point de départ hunn, dat ass d'Gesetz vun 88, mer hunn e participative Prozess, wou ganz vill Contributiounen, Ideeën, Suggestiounen gemaach ginn, mee dass een, fir an deen Aarbechtsprozess eranzekommen, dass een do eng Struktur huet, déi ähnlech ass. Véier grouss Bléck, wéi ech gesot hunn, Missiounen. A hei schwätze mer awer net vun de Missiounen am Sënn, wéi se am Gesetz geregelt sinn. Mer schwätzen net vun de Missions obligatoires, Missions facultatives, mee alleguerten déi Aufgaben, déi déi Leit, déi an der Gemeng eng Responsabilitéit hunn, oder de Gemengebierger, wou se mengen, dass d'Gemeng eppes domadder ze dinn huet. Dat heescht, et ass e vill méi wäide Begrëff vu Missioun wéi elo dat vu iwwer d'Lois spécialisées gereegelt ass. D'Fonctionnement vun de Gemengen, och do e ganz wäide Begrëff, net nëmmen dat wou een elo klassesch zum Fonctionnement gehéiert, mee och d'Perceptiounen vun de Leit, wéi sollt eng Gemeng fonctionnéieren. Hei, et ass jo drëms gaangen, de Slogan vun deem Exercice ass Matenee fir eng modern Gemeng. Dat heescht, et ass jo eng Projektioun no vir och. Dat heescht, dass villes, villes ass net par rapport zu deem gesot ginn, wéi haut eng Gemeng funktionéiert, mee wéi se soll an der Zukunft funktionéieren, de Corps communal. An dann deen, dee véierte Block, dat ass am Fong geholl deen, wou, wou am neitsten ass, mee och, deen och elo deelweis schonn duerch d'Realitéit iwwerholl ginn ass oder op d'mannst an eng aner en aneren eng aner Wichtegkeet kritt huet wéi et soss war. Zu deene véier Bléck hu mer dann no. Mëttele gesicht, déi d'Leit proposéieren, fir déi Punkten, déi an deene verschiddene Blécke erausgeschafft gi sinn, fir déi Punkten ze adresséieren. An do sinn dräi esou transversal Dimensioune wou ganz staark erauskomm sinn, dat. Déi éischt Dimensioun wier déi vun der Formatioun. Dat ass schonn e puermol elo hei haut ugeschnidde ginn. D'Formatioun esouwuel vum Corps communal, mee och vum Gemengepersonal. D'digital Transformatioun an dann déi verschidden Typpe vu Kollaboratioun, Kollaboratioun tëscht de Gemengen, Strukturéiert, net strukturéiert, d'Kollaboratioun tëscht de Gemengen an dem Ministère de l'Intérieur, mee och d'Kollaboratiounen tëscht de Gemengen an den anere Ministèren. An dat gëtt eis dann quasi eng Matrice vun, vun, eng Matrice op Basis vun därer een an déi nächst Phas vun dësem Prozess ka goen. Sou, d'Resultat am Fong, fir et esou ze nennen, vun der éischter Phas hu mer an dräi Kategorien agedeelt. Déi éischt Kategorie ass déi vun de Points de convergence. Dat si Punkten, Themen, Ideeën, déi esouwuel vun der Unzuel wéi och vun der Iwwerschneidung ganz héich leien. Do sinn déi Leit, déi contribuéiert hunn, menge vun der Unzuel hier, vun deem, wat se mat eraginn hunn, datt dat wichteg wier. Et gëtt eng iwwereestëmmend Meenung dozou an et ginn awer och schonn eng alignéiert Idee, wéi een dat kann ugoen. Dat heescht, dat sinn am Fong geholl Elementer, déi elo prett sinn, fir an e Prozess mat erageholl ze ginn a fir domadder ze schaffen. Do ganz, ganz uewen do an der Lëscht steet d'Qualifikatioun vum Personnel communal, Formatioun. Et ass ganz vill an där éischter Phas vu Besoin un Expertise geschwat ginn. Ech mengen, dat Wuert, wou am offste virkomm ass an deenen, an deenen, während deene Forum-régionauxen, dat war Jurist. de Besoin u juristescher Expertise. Also do ass op jiddwer Fall eng Direktioun, déi ganz evident schéngt. Genausou evident Gestion vun de Ressources humaines, wou eng Idee oft ernimmt ginn ass, déi vun enger Zort CGPU fir de Secteur communal. gëtt vill vun der Revalorisation vun de Carrièrë geschwat, virun allem Carrièren esou nei opstellen, Job Descriptions esou nei opstellen, Funktiounen esou nei opstellen, dass se der Komplexitéit vun den Aufgabe vun haut entspriechen. Gläichfalls och Responsabilisatioun an Management vum Personal, dass se méi méi up to date gemanagt muss ginn. Et ass awer och, an ech mengen, et ass virdrun schonn ugeklongen als e positiven Aspekt vun der Experienz vun der Kris, dass se d'Leit verdénge méi responsabiliséiert ze ginn. Dat heescht, do ass, mengen ech, eng interessant Direktioun fir ze exploréieren. D'Formatioun kënnt ëmmer erëm. Jo, an dann déi verschidde Forme vun, oder déi verschidde Méiglechkeete fir Kompetenzen an Expertisen tëscht de Gemengen ze deelen oder via e Syndikat oder via e Pool, deen national wier beim Mint oder och anescht. Do ass, dat si Points de convergence, déi prett wieren, fir dru geschafft ze ginn, wann een déi Meenungen, déi an där éischter Phas ausgedréckt gi sinn, wann een déi consideréiert. Interessanterweis, dat si jo, dat war jo eng ganz Rei Punkten, wou gesot gëtt, voilà, mer mussen eis verbesseren, mer mussen, mer musse besser ginn, fir et, fir et an engem Saz auszedrécken. Interessanterweis ass an der Enquête en ligne ass e ganz héijen Taux de satisfaction erauskomm par rapport zu de Services administratifs vun de Gemengen, 84 Prozent, dat ass. Remarkabel! Net nëmmen d'Qualitéit, mee och d'Accessibilitéit zu deene Servicen. Dat heescht, wann een do nach nach besser gëtt, dann ass ee vläit geschwënn op den 100 Prozent. Ebenfalls grouss Konvergenz ass et um Niveau vum Corps communal, Congé politique ass ganz kloer, ech mengen, et war deen Term, deen am zweet oft-ëfteste gebraucht ginn ass, Congé politique ass laut de Participanten vun der éischter Phas den Uspréch vum haidege Gemengepolitiker entspriechend ganz einfach net. Bei de Professionalisatioune virun allem vun der Fonctioun vum Buergermeeschter, mä och vu Schäffen, do war et vill Jo, mä Jo, well et ëmmer méi komplex gëtt, mä a wann ech nëmme gewielt ginn, dat ass relativ oft erauskomm. A wat do ganz interessant war, et ass virun allem och, si jonk Leit, Wiere jonk Leit interesséiert un engem professionaliséierte Buergermeeschterposten, Leit, déi vläit nach eng berufflech Carrière viru sech hunn, dat heescht, do war, do ass mat Sécherheet ass e Besoin ausgeschwat ginn fir eng Professionalisatioun, mee awer och mat engem gewëssene Bémol. Also d'Conseiller méi staark an d'Affaires couranten mat implizéieren ass oft erwähnt ginn. Notamment ass vun engem franséische Modell geschwat ginn, wou Conseilleren net nëmmen eben d'Leit aus dem Collège échevinal an de franséische Communne, mee och d'Conseilleren Dossieren aktiv iwwerhuelen, wat natierlech och eng Méiglechkeet wier, fir d'Aarbecht méi breet ze verdeelen a vläicht och nei Kompetenze mat an d'Gestion communale eranzehuelen. D'Valorisatioun vun de Commissions consultativen iwwert eng méi grouss Ouverture, iwwert eng Ouverture zu de Kompetenzen, déi ee bei sech an der Gemeng huet, zu den Experten, déi een ënnert senge Bierger huet. Déi Méiglechkeete sinn thematiséiert ginn, mä awer och d'Roll vun de Commissions consultatives an dem Zustanekomme vun der politescher Décisioun. Och do eng Tendenz zu där D'Demokratie participativ ass ugeschwat ginn. Jo, an dann alt erëm eng Kéier Formatioun, deelweis souguer vun der Unzuel relativ oft, deelweis souguer gesot ginn, mir brauchen eng Formation obligatoire fir d'Eluen, well d'Komplexitéit ass haut esou grouss, d'Feeler, déi kënne gemaach ginn, sinn esou Deelweis kéint en esou dramatesch sinn, dass mer, dass mer do mussen e grouse Schratt no vir maachen. Bon, ech brauch dorobber net ganz vill anzegoen. D'Transformation digitale, et ass hei gesot ginn, si ass deelweis elo esouguer, bon, op Englesch seet ee leapfrog, mer si schonn driwwer ewechgesprongen. Mee virun engem Joer war et awer kloer, dass dat ee vun deene grouse Chantieren misst sinn. a wou och queesch duerch déi verschidden Elementer vun där Phas, sief dat d'Enquête en ligne oder den Atelier citoyen, wou wierklech déi Dématerialisatioun vun de Prozeduren, wou dat gefrot gëtt. Da komme mer zu deene Punkten, wou missten nach verdéift ginn. Net well se na net genuch vun der Unzuel net genuch erwähnt gi sinn, mee ganz einfach well se an enger Bandbreet vu Positiounen, vu Meenungen virbruet gi sinn, dass een do nach muss vläit e bësschen tässelen. An dat ass ganz kloer, wat d'Participation citoyenne ubelaangt, no eben där Leader vu Consultatioun, Diskussioun a Co-Constructioun. Do sinn, dat war deen Deel oder deen Thema aus där éischter Phas, wou am meeschte propositionnel geschafft ginn ass. Do ass et wierklech vun Propositiounen, huet nëmmen esou gereent, op allen Niveauen vun dem Participatiounsprozesser bis zu Ideen wéi eng Renovatioun vun de Mairien selon le concept de inclusive design. Also do war schonn, do huet ee scho gemierkt, datt do eng gewëssen Attraktivitéit bei deem Thema ass an och do eng ganz breet Iwwerneestëmmung mat deem, wat an deem intensiven Atelier citoyen erschafft ginn ass. Deen zweete Punkt, wou laut deem, wat aus der éischter Phas erauskomm ass, wou nach misst verdéift ginn, dat ass dee vun de Kollaboratiounen. A bei de Kollaboratioune, bei de verschiddenen Typpe vu Kollaboratioune war déi gréissten Iwweree-stëmmung war bei deenen Typpe vu Kollaboratiounen, déi am liichtste sinn, déi am flexibelste sinn, Konventiounen, punktuell Kollaboratiounen. Oft ass gesot ginn, dat ass jo och onbürokratesch, mer kënnen et maachen, mer brauche keen ëm ëm en Accord ze froen, an et geet am schnellsten. Et war e bësschen bësse méi ponderéiert, wat d'Syndikaten ubelaangt. Do ass zum Beispill gesot ginn, datt e Verloscht u Gemengenautonomie dat sech kéint matbréngen, wa verstäerkt op Syndikaten als Kollaboratiounsform giff gesat ginn. Mee et ass awer och ganz kloer gesot ginn, mer hätte gäre méi Gewiicht zum Beispill fir de Syvicol a mer hätte gären en Avis obligatoire vum Syvicol bei all Gesetzesprojet, dat relevant fir d'Gemengen ass. Mann Attraktioun. Fir d'Fusiounen, Identitéitsverloscht war een, war, héchstwahrscheinlech ass nach ëmmer ee vun den groussen Argumenten, mee awer och Ouverturen zu, wa Fusiounen, dann brauche mer méi laang Transitiouns, Transitiounsperioden. Och do awer eng Ouverture fir weider an déi Direktioun ze schaffen. Jo, an dann hu mer dee leschte Block, an dat ass dee vun der Divergenz. Dat ass awer och dee Block, dee bei wäitem am meeschte Contributioune generéiert huet. An ech hat am Ufanks scho gesot, ech widerhuelen et nach eng Kéier, Hei geet et ëm alleguerten déi Aufgaben, déi d'Leit entweder mengen oder wou se eng Perceptioun hunn, dass vun der dass d'Gemeng eng Roll dobäi spillt. A mee bei der Fro vun de Missioune, vun den Aufgaben, vun de Kompetenzen vun de Gemengen ass duerch d'Bank kee Konsensus. Et ass net onbedéngt, dass dass alles kontradiktoresch ass, wat wat gesot gëtt, dass net ëmmer ganz kloer, dass déi eng soen, mir hätte gäre méi Autonomie doranner oder Mär giffen dat gären komplett un de Staat ofginn, mee et ass awer, et ass gemëscht, et ass duerchwuess. Et d'lescht Joer ëm déi Zäit, wou déi Phas stattfonnt huet, waren d'dräi Themen déi, wat d'Missiounen, d'Aufgaben ubelaangt, dominéiert hunn, Enseignement, Garde d'enfants als éischt, alles wat mat Mobilité, Transport, Stroossebau ze dinn huet, an dann Aménagement du territoire a Logement, wat och elo net erstaunt, well et war dee Moment, wou de PAG fir jiddereen op der Dagesuerdnung stoung. Vläicht wann een dat elo haut géing dat selwecht Aenke géing maachen, da géif een eng aner Gewiichtung kréien. Mee dat sinn awer déi dräi, déi dräi, soe mer, Missiounen, fir dat Wuert awer weider ze gebrauchen, déi am meeschten thematiséiert gi sinn. Drënner war alles, wat mat Déchets, Kanalisatioun, Protection de l'environnement ze dinn huet. An dann eng. extrem grouss Bandbreet vun aneren Themen, déi deelweis a gewëssenen, an engem spezifesche Forum relativ vill diskutéiert gi sinn, wat och héchstwahrscheinlech mat der Dynamik vun deenen Diskussiounen zesummegehaangen huet, an an aneren awer guer net komm sinn. Tourismus zum Beispill ass op zwee, dräi vun de Forumen ass vill diskutéiert ginn, op deenen aneren ass guer net virkomm. Éducation musicale, dann op eemol ass et opkomm an dann huet ee gemierkt, hei do, do war, hunn d'Leit sech dofir echaufféiert an dann ass et awer op anere Plaze guer net komm. Dat heescht, Point de divergence ass vläit elo e strengt Wuert, mee et ass awer, et ass awer ganz kloer, datt dat doten, dee ganze Block, Themeblock vun de Missiounen, datt dat eppes ass, wat am Moment Wann net zeideg ass fir weider geholl ze ginn, wat awer net, mengen ech, soll heeschen, datt et net weider weider dru dru geschafft gëtt, mee et ass awer mat Sécherheet deen Themeblock, wou am wäitsten ewech ass, fir elo an enger an enger an engem Prozess vu Legiferatioun, fir do mat opgeholl ze ginn, op d'mannst laut den Aussoen an de Contributiounen aus der éischter Phas. Voilà, dat heiten ass kuerz dee Rapport, deen ech, Madame Ministesch, ech huelen un, dass dee Rapport och un alleguerten d'Participanten vun der éischter Phas weidergi gëtt. Deen ass quasi fäerdeg, et musse just nach e puer Conclusioune gezu ginn. Do kritt Der och déi, do gesitt Der dann och all déi Detailer. Der gesitt notamment och, en ass esou opgebaut, dass e gewëssen Käraussoen, dass en déi kloer eraus, rausgeschnidde gi sinn a voilà, dann geet et drëms fir déi nächst Phas dann ze preparéieren an dat Material, dat räicht Material vun esou ville Contributeuren, fir dat mat an deem nächste Schrëtt vum Prozess matzehuelen. Soen ech Merci. Villmools Merci, Här Oosling, fir dës ganz interessant Analys. Bon, meng Fro dann natierlech un d'Madamm Ministesch, Wéi ginn déi Resultater do dann elo verschafft? An aner Wierder, wéi geet et weider? Jo, wann ech dat do elo alles erëm. Héieren, sinn ech mer bewosst, dass ech definitiv net deen einfachste Wee erausgesicht hunn. Mee gutt, ech hunn näischt vun der Approche gehalen, einfach an der Beaumontgaass en neit Gesetz ze schreiwen. Dat wär vläicht heiansdo méi einfach gewiescht, mee ech hunn dëse Wee bewosst erausgesicht. An et gëtt mer awer Recht, och wann ech gesi wéi haut, wa mer hei zesumme sëtzen an diskutéieren. Ech mengen, et ass genau esou, wéi et soll sinn, e Gesetz fir d'Gemengen, an dofir soll et och zesumme, mat de Gemengen ausgeschafft ginn. An, wéi gesot, déi grouss Participatioun, déi mer bis elo haten, weist jo och, dass mer do op deem richtege Wee sinn. Jo, einfach ass et net, well een och breet consultéiert. Mee och dat fannen ech nach ëmmer richtig, dass mer niewent de Gemengenautoritéiten och d'Gemengepersonal zu Wuert komme loossen, déi abannen, déi eben nach eng aner Siicht op d'Dossieren hunn, déi all Dag och doranner schaffen, an natierlech och d'Biergerinnen an d'Bierger och emol participéiere loossen. Virdrun ass gesot ginn, et gëtt en Ënnerscheed tëschent der Informatioun an enger regelrechter Participatioun vun der Bevëlkerung. An dofir fannen ech, dass et hei interessant ass, dass mer eben hei déi ganz Breet konnte consultéieren. Mir hunn grad gesinn, dass et verschidde Kategorien ginn an et ass elo definitiv un der Zäit, dass mär och als Interieur heimat konkrete Virschléi kommen. Mir gesinn, et gi Sujeten, wou et en allgemenge Konsens gëtt, wou et kloer op der Hand läit, datt mer wäerten adaptéieren. An dat gesi mir och als Intérêt, als eisen Optrag an déi Richtung ze goen. D'Beispill ass hei genannt ginn, fir d'Gemengen an der Gestioun vum Personal méi geziilt kënnen z'ënnerstëtzen. Da ginn et déi Kategorien, an ech mengen, et ass evident, wann ee breet consultéiert, wou da méi kontrovers diskutéiert gëtt. Ech mengen effektiv och an Erënnerung ze hunn, datt et déi Ateliere waren, wou et och vläicht e bësse méi lieweg war, well et heiansdo hin an hier gaangen ass. Mee dat fannen ech och ëmmer interessant, fir virunzekommen. Muss natierlech och elo kucken, wéi mer eis och dorobber eens ginn. An hei gesinn ech definitiv awer nach Gespréichsstoff, wéi een esou schéi seet, fir eben ze kucken, a wéi eng Richtung mer do wëlle goen, éier mer déi Elementer herno an e Gesetz kommen. Well et geet jo och dorëms, dass jidderee sech herno eben an deem Gesetz erëmfënnt an dass mer alleguerten deene Besoine vun deene verschidde Gemengen hei Rechnung droen. An da gëtt et nach eng drëtt Kategorie, Dat ass u sech dee wou mer eis och eens sinn, datt mer definitiv wëllen an d'Gemengegesetz schreiwen. Themen déi ëmmer erëmkomm sinn, wou mer awer nach musse méi an d'Déift goen, wou mer nach musse méi prezis ginn, wéi zum Beispill de Code déontologie oder och de Fonctionnement vun den Organer vun der Gemeng. An hei ginn ech Rendez-vous am Hierscht, wou mer da kënnen eis Zäit huelen, fir vereenzelt Sujeten eben och mat Präzisiounen, wou mer eng gewësse Propos schonn eraginn, wou mer kënnen do ebe geziilt dorop diskutéieren, fir och herno kënnen dann Konklusiounen ze zéien, déi mer dann herno kënnen mat an déi grouss Reform vum Gemengegesetz huelen. Da wëll ech awer nach eng Kéier ënnersträichen, dass sécherlech net alles, wat vu konstruktiven a gudden Ideeë elo komm ass, herno wäert am Gesetz ze fanne sinn. Wichtig fir mech ass awer, dass déi gutt Ideen eis net herno verluer ginn. Dofir muss een och kucken, inwiefern ee vläicht eng Aart Guide kann niewent dem Gesetz eebe schafen, wou een dann och déi praktesch Beispiller, well dat ass eppes, wat ech ëmmer erëm mierken, wat jo och eischte Gemenge wichteg ass, déi best practice, dass och doriwwer en Austausch ka stattfannen. Dofir wëlle mer och, wa mer dat elo net an d'Gesetz schreiwen, muss mer eben och kucken, do e Moyen, wéi gesot, iwwert vläicht esou e Guide, fir déi kënnen festzehalen. A wann ech elo soen best practice, den Echange, mierken ech och, virdrun ass erëm dee faméise WhatsApp-Grupp hei vum Syvicol genannt ginn, datt do och reegelrecht de Besoin do ass, fir eeben deen Echange och tëschent de Buergermeeschtere a Buergermeeschteschen ze hunn. An och hei, meng ech, soll ee kucken, inwiefern mer och als Interieur do kënnen nach e Partner sinn, fir doranner ze ënnerstëtzen, datt eeben déi gutt Iddien och zesummekommen, datt een eeben do déi Plattform ka maachen, fir déi Initiativen, déi bei deem eng oder anere geholl gi sinn, eben esou kënnen zesummeféieren. Ech mengen, dat schéngt eis och hei ganz evident ze sinn, fir dat kënnen eben esou matzereegelen. Ee Punkt, dee mir nach agefall ass, dat ass dat, wat virdrun d'Buergermeeschtesch vun Déifferdeng gesot huet, Si well esou ganz Bescheiden, wou se vun deem Regionalforum geschwat huet, effektiv, ech mengen, ech hat Iech just kuerz virdrun eréischt assermentéiert, et war alles nei, mee et huet awer eppes beschriwwen, wat ech an der Lescht bei den Assermentatiounen oft als Remark kréien, Leit, déi eben an eng Verantwortung kommen an déi gären och do gewëssene Support wëllen, op d'mannst gären eng Formatioun hätten. Et ass jo esou, dass meeschtens no de Gemengewalen dann d'Formatioune stattfannen, mee während der Zäit dotëschent net d'Offer immens grouss ass. An ech kéint mer virstellen, dass mer vläicht an d'Richtung ginn, dass mer carrement esou en Droit à la formation an d'Gemengegesetz schreiwen, soudass, egal zu wéi engem Moment een op eemol an eng Verantwortung kënnt, dass een eben och d'Méiglechkeet huet, sech dann ze forméieren. An do, mengen ech, kann ee ganz vill och mat engem INAP oder och mam Syvicol kann een elo zesummeschaffen, fir och hei eben e gewëssenen Know-how den Leit matginn, déi an d'Responsabilitéit kommen, an ech gesinn et och absolut an där Optik, den Intérieur als staarke Partner un der Säit vun de Gemengen, fir dat kënnen auszebauen. Mä et si ganz vill där Punkten, déi haut ebe presentéiert goufen. Ech hu elo grad op d'Auer gekuckt an ech gesi scho mat Schrecken, dass et siwen Auer ass. Do sinn zwou Stonnen ëmgaangen. Also mir ass et zumindest emol net esou virkomm. Ech hoffen Iech och net, well dat bedeit ëmmer, wann d'Zäit esou séier ëmgeet, dass et interessant war. Op alle Fall Hunn ech ganz interessant fonnt an wollt iech och dofir alleguerten en riesegroussen Merci soen. Ech hoffen dass mer eis dann am Hierscht erëm gesinn fir eben déi interessant Pisten déi lo hei komm sinn kënnen weider ze verdéifen, fir kënnen do weider d'Diskussiounen ze féieren, fir dass mer och herno wierklech konkret des hu wat mer kënnen an d'Gesetz eraschreiwen. Dir hutt elo nach eng Rëtsch Sujete mat op de Wee kritt, och déi Leit, déi nach elo live ageschalt sinn. Dofir maacht Iech wannechglift Gedanken. A selbstverständlech kritt Der och de schrëftleche Rapport nach herno zur Verfügung gestallt. Mee interessant ass eben och, dass mer hei den Echange hunn, well dat eent um Pabeier liesen, also dat ass dat eent, an herno awer doriwwer diskutéieren ass dat anert. An ech mengen och, dass dat wichteg ass, wa mer eben dee partizipativen Prozess Uginn. Voilà, dëst gesot, wënschen ech Iech e ganz schéinen Owend. Merci nach eng Kéier fir den Interessi an op alle Fall sinn ech emol positiv gestëmmt, dass mer an där Dynamik hei kënnen fueren, esou wéi mer et eis och virgeholl hunn, ebe matenee fir eng modern Gemeng. An ech menge wa mer dat esou duerchzéien, da kréie mer herno och e gutt Gesetz, dorëms geet et jo, dass mer eng Reform kréien, wou de Besoin vun de Gemenge Rechnung dréit. Ech hoffen, datt mer e méi schlankt Gesetz kréien, wou mer, wéi gesot, et muss jo net alles drasetzen, och a Parts nach emol sammelen, mee wichteg ass, datt mer eben e Gesetz kréien, datt mer e Kader deene Gemenge ginn, deen eben an dës Zäit passt, wou se eben e Kader hu fir kënnen esou hir Missioune wouerzehuelen a kënnen effizient ze schaffen, dat am Interesse vun de Gemengen an natierlech am Interessi vun de Biergerinnen an de Bierger alleguerten. Voilà, grousse Merci an eng Kéier, jo. och der Organisatioun, dass dat hei esou gutt geklappt huet, wann och anscheinend e puer technesch Panne waren. Mee gutt, d'Digitaliséierung, dorunner schaffe mer jo.